Korwa gesaku buna tware gokina, more especially kere babongereria barenge in leadership, tokwane babo obure, naye babo nyambati kere barenge in leadership, titware abangwana baria barenge koba bokioma, kere okoigwa abagambi buna abwo bachire within a community, itwakaminyokire gochia korora abagambi, abang'ina abakagokire gochia kobarora naende kwanza na- nabatabae chibesa. bakaminyokire korwa abagambi babo. Nowadays, abagambi ba siku hizi bagotara ne chigunzi. Omogusii, omong'ina, omogaka, ogeenda gochia korora abagambi, either kwaigwa ebesa gose gotaigwa, chigunzi chiabaita. Kwanyora mogaso igoro. Onye abashabiki b'etimu gete yaumerana neyende esegi yachaka, gose onga iga arenge akigete omongwana omo nabwate tu just after 2022 general elections, agoikwa igoro epigipigi igoro, gakwa egento omotwe igoro, agakwa, agatiga efamiri enke, omongwana oyo epigipigi yaye akoenda. ng'a esegi agosapoti ekiongozi gete, bono abande mbamotageti, bakamoaka agakwa, abanto ba chipigipigi. Ladies and gentlemen, bono iga buna ngokora chivideos as we speak, criticising poor governance and staff. Tingotacha gusii ntare nonya because chigoons nchire bosongo chire best order more especially ekero nkore chivideo about chimbarati. Chigoons chire kera ase this time round chire powers gusii chiaitaba gusii kero twabwate. amaandamano aro riria arangeretie, kiabete ng'a chi- chinkororo chiatumirwe korwa sauti mokirango, echindaki chiaria chiabwate chinsara chirokaine kabisa, akoruta omogusii ensara, kabisa omonto a- aikumbete abwatete ensara akoruta omogusii ng'a tabwenereti gokwana ng'a obogima bwakinire, the cost of living nere igoro.

chikoretwa goita abanto that's what am saying Simbarati ekero arogochorwa last time nigo akamonyora ekero asare na abanto agokwanani agotereriwa abanto bagotenga but buna eroto obogambi iga tatoki ande onsi ase akoroka.

Tigoita abanto baye. Obwo nabwo obogambi bwachire gusii. Toma kweboria naki ekero tokonyora this type of leadership, ngai chi elders chire chikaransie abagambi aba nse babatebi ng'a no gose iga ebi mbianya gokorekana. Where are the elders? Elder ki achire aterire osoro gose simbara ati ng'a gose iga agwo nse nchikorete ki? Nchitakeire.

ng'a tokwara omwenzako abwate rikonda akwane egento ataete, ng'a nkore. Where are the elders baikaranse nse ba castigate this kind of moves, barangerie abagambi aba babere batware ekiina.

ogende goaka ecampaign, ekero goaka ecampaign onyore abamura betimu eria ende bachaka komoita, chigari chiatwa ebirore, abanto baumia, abande bakwa, ebindi biang'ea gocha gusii just twenty twenty two recently igaa.

Omogaka oratenene ache akwane egento mpaka abanto bagotegerera, omogaka bw'amasikani. Bono Matiang'i agotenena obopresident, kwamanya konyora omogusii ekiongozi gekomora amang'ana eng'ombe gokamwa, ng'a eng'ombe ritororo. Nere bono oikaransire ogodefine Matiang'i ning'o, ere eng'ombe ki? Kwamanya konyora omosubati ogochemsha amani, women rep.

Mh? Matiang'e korama maiso marore. Rika agosapoti gwakorama. Kwamanya konyora omonto buna omogambi ochorire gusii, oroche kabisa gusii yatebire abanto bagoteeba ng'a bachire ang'e na matiang'i nere batagete osapot this time round buna omogusii bamoe chinguru. Kwamanya konyora ng'a ebiongozi bia Gusii ebi, abande bagoteba ng'a nabwo abanogeri buna Simbarati, omonto are omonogeri Gusii naende obe Judas Iskariot. Omoakwemo koteba ng'a, Matiang'i bado taraba, nchera ki? How? Kai elders bare baikaranse inse abagusie abagambi bonsi pi babatebie ng'a direction tokogenda neye, ebinto bigokorekana nebi. Where are they? Omogusia atete gocha amo, lakini elders mbarache ase egete ba speak the same language, bakwane bakwane chisokoro bachitebie ng'a gusii bono twamoire gocha tore amo. Onye nonye nembori,

Where are the elders at this time? Kera abaikube bagochi koamua ng'u chiatoroche, moche more chielders bao. Kera abasigisi bagochi koamua ng'u chia, moche barore bagosoka isiko bagokwanera obogambi bwabo. Kera abamansae bagochi koamua direction tokoira neye, moche more chielders chigosoka. Intwe abaito gose inga imore. Ntware ebiongozi bie kansa kabisa abanto koba chirarede chia gusii bagocha bago castigate Doctor Okengo Fred Matiangi bagoteba abanto ng'a mbari ba Kenya ng'a Matiangi abere ng'umba ng'a bari bare America mbari ba Kenya babere oo mpaka ekanisa ekorwana siasa ase siasa ngai chirarede ase chia gusii chire chirarete ebiongozi bie kanisa na abananchi kawaida abatebi ng'a nu iga na iga amang'ana abanto kokora ki? Koba.

Omogaka obo ntwe goikaransa ase atebe vijana edirection imwe ere yokoreta gusii amo mbuya more but bono nabo bakogenda ne chitibi ime bago castigate Doctor Okengo Fred Matiang'i bababoka abanyene where are the elders? Bono iga egavana ya Kisii county tigo support Matiang'i egavana.

Tokonyora chielders kera ekiongosi ere gokora egasi kiarangerwe gose chielders kiaborigwe naki emiaka ebere kwaberire obisi egasi ki gwakoreti kwaretire gusii amagenderero ki kwaretire bono wananchi mbabwati monto bagotebia mbabwati monto bakorera ebiongosi bigase gose koragera na gotenenka oyomo naro ocho oagachire enyomba aria enene kabisa okumia emiaka ebere yabeire omochumbe. Enyomba ye chimilion echi chionsi pi inde ang'ete koagacha. Chibesa chia abananchi, mbiashara ekie mbiashara ekie ebiara agokora, naende tari eyemo, mbiashara ekie ebiara agokora abande batari gokora. Let us have the elders come out, magenderero taiyo gusii, juzi naroche agasukuru aria korwa kisima I think, gakogwa ka ECD.